Үсүһүнэн буллаҕына ханнык өссө дохуот аахсар көрүҥнэр баалларый диэн толкуйдуу олорор буолуохтааххыт. Тоҕо эрэ элбэх киһи бу эйгэни таба тайанааччыта суох. Бу үһүс сегмеммыт аата бизнес диэн ааттанар. То есть бизнес фриланстан, то есть бу индивидуальнай предпринимателлэн фриланстан туох уратылааҕый диэҥҥэ үгүс дьон эппиэттээччилэрэ суох ону буллаҕына бу что продаем диэн колонкаҕа ырылыччы көстөр онуттан мин билигин быһаарар истэхпинэ эһиги сиһилии өйдүөххүт ханнык дохуот көрүҥнэрэ баалларый диэн ыйытар эбит буоллахха бастан туран прибыль бизнес сүрүн быраабылата прибыль то есть биһиги дохуот быһыытынан аахсан бараммыт ол үлэни толорорбутугар бараабыт ороскуоппутун көҕүрэттэхпитинэ

бу маннык көрүҥнэри бизнес биһиэхэ биэрэр диэн. Дьэ онтон бу бизнескэ биһиги тугу атыламмыт хаччаланабыт диир буоллахха, биһиги атын дьон дьоҕурун билиитин-көрүүтүн сатабылын атылыбыт. Холура биһиги фриланс буоллахпытына бэйэбит бирэскилиибит. Онтон бизнес бизнесмен булахпытын барар булахпытын биһиги кондитерский сыах оҥоруохтаахпыт. Ди ол ата биһиги бу миннигестик тотойтук астыр маябытын Майя курдук уон тетяны буламмыт кинилерге сөптөөх условияны тэрийэн бараммыт дьэ бу цех кондитерскай сыах оҥоробут дьэ манна бирескиттэн саҕалаан туох бар ас көрүҥүн выпечканы бартын оҥоруохпутун сөп Онтон эн кулура дьиҥнээх бизнес э, толору өйдөбүлүгэр э, бизнеска эн бэйэн хуох булуохтааххын. Эн бэйэн бизнес ааптара уонна бизнес э, бас билээччитэ булуохтааххын. Чэ холобур бэйэн учуталлаа даҕаны эбэтэр кэргэҥҥин кытта баҕар бэйэҕит хоббигытынан Таилаҥҥа Таилантан саҕалан аан дойдуну кэрийэр дьарыктаах буолуоххутун сөп. Онтон дьэ бу уон киһилээх предприятие туспа администратордаах, туспа бэйэтэ манна сатаан аһы астыыр уһулуччутук аһы астыыр дьоннор биллэн турар үлэлииллэр администраторын ый аайы хаччытын барыһын хомуйан дьонноругар хамнас төлүүр уонна барыһын бу прибыль диэнин эйиэхэ карточкаҕар бараары эн туохха Мальдиваҕа хатаҥҥын этэргэ диэри карточкаҕар уже хамнастаах булаҕын. То есть бизнес диэн эн системаны оҥордун, эн условиены оҥордун, бизнес эн интэриэскэр бэйэтэ үлэлии турар диэн сүрүн идеялаах. Онуттан биллэн турар предпринимательскай билиилээх-көрүүлээх дьоҕурдаах сатабыллаах буолуохтааххын. Ону биһиги биллэн турар монетизациялыыбыт. Өскөтүнэн бу бизнес

хайыннардахпытына ордук барыстаах буолуохпутуй хана таба тайаныахпытый диэн биллэн турар бирэскэ астааччы буоллахын иһэн кыра нэһилиэккэ баран бирэскэ астыыр тэрилтэни арыйарын хоччотоох потому что кыра деревняҕа үксүгэр эмээхиттэр уонна оҕонньоттор олорор буолаллар биллэн турар эмээххин оҕонньор бирэскини баҕас бэйэтэ астыа. Онтон эн улахан дэриэмнэҕэ оройуон хыантарыгар бэрэски астаан атылаатахына биллэн турар бары солото оһуохтар, бары үлэҕэ сылдьаллар, бары түбүккэ сылдьаллар. хаһаайкалар кэлэн баран иһэн үстүү, биэстии уон уустугунан эн бэрэскигин таахылар кыахтаахтарынан холура маркетинг диэн сыныйан ырыынагы үөрэтии. Прогнозтааһын үөрэтии уонна хайдах кынаммын, мин таба тайанаммын, дьон интэриэһин, дьон интэриэһин хааччыйыахпыный диэн толкуйдубут. Уонна иккиһинэн диэ иккиһинэн биллэн турар менеджмент манна биһиги билиибитин-көрүүбүтүн хайаан даҕаны сайыннарыныахтаахпыт. Менеджмент диэн бэйэтэ салайыы управление искусство диэн бар, дьону салайар, бизнеһи салайар, процеһы салайыы биллэн турар үөрүйэхтэртэн турар. Дьэ бу эйгэни баһылыахпытын баҕарар буллахпытына биһиги

Халгы буллаҕына төрдүс сегмент бар, өссө хайдах гынамыт биһиги дохуотаахсахпытын сөбей диэн хаамай уустук уонна хаамай улахан кэскиллээх хайысханан инвестиция буолар. Бастакы лекцияга мээнэҕэ кэпсээбэтаҕым бу Дональд Трамп биллэн турар миллиардер буоларын быһыытынан кини инвестицияны кытта үлэлиир ол ата биһиги сайдыан сөптөөх кэскиллээх проектарга эбэтэр биржаҕа буоллун, холобура этэ билигин блокчейн технологияҕа олоҕурбут электроннай валюталар диэн бааллар биткоин холобур. Итинник курдук биһиги инвестиция хаҥа көтө недвижимость даҕаны буоллун, да итэмэ инвестиция көрүҥнэрэ ол онно биһиги хаччыны оонньутаммыт барыс ыларбыт инвестиция диэн ааттанар. Манна буллаҕына соҕотох доход көрүҥэ баар, бу бырыһын.

инвестор буолбаккын эн предприниматель буолаҕын хаччыны хаччыга тылааҥын хаччы өлөрөҕүн ол ата эн бизнес сокуонун өлүйүн онтон инвестор бэйэтин хаччытын угар онон уратылардаах онтон хайдах кынаммыт элбэх хаччыны бу инвестицияҕа ойнотуохпутун хөбүй диэҥҥэ бастан туран инвест знание диэн бар инвестицияҕа үрдээх элбэҕи билиэххэ наада бу үрдээх уустук уонна үрдээх халбархай дьарык диэн этиэххэ наада тоҕо диэтэр ырыынак хайдах үлэлиирин ол ырыынак үлэлииригэр туох сабыдыаллыырын государственнай систематыттан саҕалаан ырыынакка буола турар быһыы-майгы үрдээх улахан оруоллаах манна прогнозтуурга үрдээх элбэх ньымалар бааллар кинилэри кэтээн көрүү тиһэхаларга наһаа үчүгэй сэдиптээһин диэн технология баар киһи бэйэтэ Бу чувствуйдуртан хаалан, интуицияттан хаалан, ырыынагы бартын билэн, кэтэн, ити дьылдьыттар диэн бааллар диэхаларга дьыл хаамыытын кэтиир дьоннор ол оннук курдук диэ бу инвестор тэтирээтигэр кинигэтигэр түүннэри күнүстэри ырыынак хайдах үлэлиирин хас эмэ сылы быһа кэтээн үөрэтэн баран хаччытын угуохтаах билигин ити биһиги пирамидаҕа хаччуган баран уон күнүнэн умайыыбыт ити инвестиция диэн аттаммат. Халгы буллана инвест опыт кем бар, то есть инвестор опытун бэйэтэ оҥоруохтаах, бэйэтэ көрүүлээх, бэйэтэ инструменнардаах буолуохтаах, сэдиптиир технологиялаах буолуохтаах. Биллэн турар, инвестор аан бастан элбэҕи үтэрэр, ол күнүттэн биирдэ үһүйэр буолар. Онон биир өттүнэн сүрдээх азарттаах, биир өттүнэн сүрдээх түөрэккэй. Онон холобур бу формулаҕа биһи көрөбүт. Инвест доход диэн тугуй диэҥҥэ

пьет шампанское диэн бар диэн холура биһиги эн атаан рискуйдааҕа буоллаҕына биллэн турар балыһаҕа медсестранан үлэлээн ыйаайы холура төрдөн тыһынча хамнаһынан олорбутун хэп онтон эн хатаан хараххын быһа симэн баран иннин диэки аянныр буоллахына билигин ууран хүтэрэн бараммын инникитин балайдаҕаны табыллыам диир буоллахына биллэн турар эн эмоцияҕын көнө туттуохтааххын аһара барбакка ортотун тоҕоостооҕун көрөммүт биһиги дьэ бу кэмигэр хаччыны уган, кэмигэр хаччыны ылан эбэтэр холобура сүүс тыһыынчалаах буоллахпытына сүүс тыһыынчаны барытын ырынаккабыт диэн буолбатах. Холобура сүрбэлии тыһыынчанан биэс араас чааска арааран баран ордук хаччыгын ойнотуохтааххын. То есть аһыыр хаччыгын буолбатах, оҕолорун таҥнар хаччыларын буолбатах, эн Ордук анаан-минээн бу үлэҕэ холура компьютерын рабочай столун курдук эн инвесторга үлэн инструмена күрдьэҕин сиппиирин диэби курдук эйиэхэ хаччын буолар. Онон хаччын инструмент быһыытынан көрүллүөхтээх уота ордук хаччылаах буолуохтаахын диэн ходургутук этэбит. Салгыы буллана бэһис сегмент ханныгый диэн толкуйду олорор буолуохтааххыт. Тан киһи ылла даҕаны бу информацияны хайдах даҕаны элбэхтэ эҥэриммэт, онон биһиги бу материаллары барытын слайд быһыытынан видеоҕа буоппут, онон хаста даҕаны эргитэ сылдьан көрүөххэ сөп уонна ну, анализтаан, ырытан, толкуйдаан, бэйэ-бэйэтин кытта тэҥнээн көрөн эмиэ оннук үөрэтиэххэ, билиэххэ сөп. Онуттан эппитим курдук бу что продаем диэҥҥэ улахан болҕомтону ууралларын, потому что навыктар уонна компетенциялар бу ортоку кэрчиккэ көстөллөр. Өссө хайдах дохуот аахсыппытын сөбүй холоро биһиги үлэлээтибит үлэҕэ наемнай үлэһит быытынан биһиги бэйэ дьыалатын тэринэммит бэйэбит баҕабытынан бэйэбит талааммытынан ону маны атыылаан мэнэйдэһэн хаччылөрдүбүт биһиги буллана бизнес тэриннибит то есть сыалай системаны оҥордубут салгы буллана биһиги инвестор диэн кимин көрдүбүт өссө хайдах гынан хачаахсыах хоһуй диэн вопрос бар маны хас биирдии киһи олоҕор тутулук сыһаннаах олорон ким даҕаны бу маны ходургутук этээччитэ оһох өр толкуйдаан кэпсэтии кэнниттэн этээччилэр бу аата буллана социальные выплаты диэн то есть гарантиялар диэн ханнык баҕар государствоҕа уопсастыбаҕа аналлаах механизмнар бааллар уопсастыбаны халайар уопсастыбаны сайыннарар онтугуйа бу плана социалка диэн ааттанар то есть социальный өйөбүл көрүҥнэрэ диэн судургутук этиэххэ дьэ манна ханнык дохуот көрүҥнэрэ баалларый диир буллаха бастан туран пособиелар оҕо пособиета буолун сөпте атын даҕаны көрүҥ пособиелар бааллар льготалар бааллар холобура инбэлиит буллахына элбэх оҕолоох буллахына эн ханнык баҕар түгэҥҥэ эн льготанан туһаныаххын сөп эбэтэр улахан заслугалардаах буоллахына улахан наҕаралаах буоллахына эмиэ льготалар диэн көрүллэллэр салгыы буллана субсидиялар бааллар үрдээх элбэх субсидия көрүҥнэрэ бааллар холобура ити тыа хаһаайыстыбатыгар үүт лиитирэтигэр атыытыттан саҕалаан экономика ханнык баҕар көрүҥнэригэр сайыннарыахха наада нэһилиэнньэҕэ туһалаах диэбит отрасльларга биллэн турар субсидиялар диэн бу государство көмө быһыытынан оҥорор миэрэлэрэ ааттаналлар. Стипендия диэни бары билэҕит, орто үрдүк үөрэххэ эн үчүгэйдик үөрэнэр буоллахына эбэтэр общественнай үлэнэн эбэтэр науканан, спордунан дьарыктанар буоллахына эн повышенная стипендия диэни ылаҕын, холобура билигин СВФУ-га студеннар ыйга сүүрбэттэн да хатыһынча хаччыны стипендия быһыытынан аахсаллар онон холобура итинник условия тэриллэр эмиэ үрдээх үчүгэй пенсия диэни бары билэбит дотация диэн оттон кыаммат түгэммэт барыыһа хаччыта тиийбэт хайысхаларга дотация быһыытынан эбии көрөр хачча аттанар маткап материнский капитал диэн биллэн турар бу социальная выплата биир көрүҥэ билигин Путин анал туһайытыгар эппитинэн маҥнайгы оҕоҕо эмиэ материнский капитал көрүллэр буолла диэн индексацияланар диэн уонна суумата лаппа элбээтэ. Оттон граннар диэннэри бары билэбит. Билигин грантовай политика үрдээх күүскэ кимэн киирэн эрэр ханнык баҕар проект ханнык баҕар идея ханнык баҕар инициатива билигин грант быһыытынан конкурс өтүмүгүнэн өйөнөр буолла Үчүгэй проектаах буллахына, кылгас кэм иһигэр кылгас ресурсанан, кылгас харчынан, аҕыйах харчынан эн улахана ситиһэр механизмнары айар-оҥорор буоллахына, грант быытынан көмөлөөххүн сөп. То поддержка сфер диэн биллэн турар ханнык баҕар хайысхаҕа кулрати тыы хайыстыбытыгар сүрдээх элбэх эдэр предприниматель буоларга үрдээх элбэх өйөбүллэр бааллар уонна вычеттар диэн бааллар налоговый вычеттар холобура биһиги оҕолоох буоллахпытына хамнастаах буоллахпытына, доруобуйабытыгар бүтэр үөрэхпитигэр ботуччу оҕо сууманы барыр буоллахпытына, үс сылтан бэттэх биһиги ороскуоппутун ороскуоппутуттан хамнаспытыттан нолуокка туһаайар өлүүбүтүттэн вычетон оттороммут төттөрү хаччыбытын ылыныахпытын сөп. Ити туһунан эмиэ олор биһиги туспа кэпсэтиини эмиэ оҥороххо сөп. Дьэ бу түгэҥҥэ что продаем диэн, то есть биһиги бу социальнай гарантиянан үп-харчы ахсахпытын баҕарар буллахпытына туга тылыахпытын наада диэн диэҥҥэ социальное значение диэн биллэн турар биһиги бу российскай уопсастыбаҕа олорор буоларбыт быынан сыаннастар бааллар эптим курдук студент үөрэхтээһин сыаннас то есть студент буллахын истипиэндия ылаҕын

проега оҥордохпуна биллэн турар өйөнөр. Алгыбылына ценность для социума диэн, оннаттан обществоҕа ценность быһыытынан көрүллүөхтээх холура материнский капитал диэни баһарыахпын баарым холура туоха отцовский капитал диэн хуох, то есть хайан даҕаны ийэ оҕотугар көрүллэр. То есть биһиги семьябыт ийэттен уонна ағаттан турар булуохтаах. То есть аға аға семьята диэн оһуох буолуохтаах диэн холура биһиэхэ Россияҕа атын западный омуктарга курдук эр ойох диэн өйдөбүл дьахтартан эр киһиттэн турар диэн өйдөбүлгэ туттабыт то есть бу ценность для социума эбэтэр буллана холура традиционнай хаһайыстыбаны сыспа сиэллээҕэ эбэтэр хороҕор муостааҕа биһиги тыаһырыгар хайыннарыыбыт саха эрин усулуобуйатыгар бу эмиэ сүрдээх наадалаах хайысха быһыытынан субсидиялар холура билигин көрүллэллэр ити сүөһүнү иитиигэ фермер буолууга уонна даҕаны атын хайысхаларга. Дьэ хайдах гынаммыт элбэх оҕус хаччыны государствоттан ылыахпытын сөбүй диэҥҥэ бастан туран специальные знания диэн, то есть биһиги анал билиини билиилээх буолуохтаах. грант суруйарга хайаан даҕаны үөрүйэхтэр билиилэр наадалар, то есть Россия үрдүттэн хаха иһигэр эбитэр кыттар буоллахха, тыһынчынан сүүһүнэн киһи гранҥа кыттар, ону биллэн турар үчүгэйтэн үчүгэй, эрэ проектар кыаҕа биһирэбили ылалларынан биһиги ити эйгэҕэ анал билиини аһыахтаахпыт диэн үөрэҕи аһыахтаахпыт диэн иккиһинэн буллаҕына специальные связи диэн то есть биһиги элбэх дьону кытта билсэр көрсөр буоллахпытына интернеты сонуну маныыр буоллахпытына холура биһиги таба тайаныахпытын сөп холура чи быһатын эттэххэ мин сельхозка табаарыһын дуу аймаҕын дуу үлэлиир кини Бу маннык молодой фермер быһыытынан холбура заявкаҕын биэрэҥҥин, докумуоҥҥун хомуйаҥҥын биир мөлүөҥҥэ тиийэ көмөнү ылыаххын сөп диэн биллэххинэ, иһиттэххинэ биллэн турар болдьоммут кэмҥэ докумуоннаргын хомуйаҥҥын, итирдэбилгэ эппиэттиир курдук гына дьаһаннаххына биллэн турар бу көмөнүөнү ылыаххын сөп. Онон иккис өйдөбүл быһыытынан бу специальные знания диэни киллэрэ сылдьабыт.

Биһиги хантан, туохтан бэлэх ыларбыт, этэргэ диэри безвозмездно дии, туох даҕаны төлөбүрэ суох, биһиги тугу ылыахпытын сөбүй диэҥҥэ дохуот көрүҥнэрэ дары диэн киирэр, то есть биһиги бэлэх быһыытынан улахан тэрилтэлэртэн, баай дьонтон бэлэх быһыытынан ылыахпытын сөп, подароктар киирэллэр, холобура эн учуутал буоллаххына букеттан саҕалаан дии хуура бэлэх тутуохун сөп оҕоттон эрэ диэн буолбатах төрөппүттэртэн оттон итиннэ күлэннэр наар коррупция диэн хаҥарааччылар олорон хулура урут уруккуттан хаха даҕаны өйдөбүлүгэр упсанан бүттүн норуот өйдөбүлүгэр бэлэх диэн баар киһи бэйэтин сыанатын убаастабылын көрдөрөр бэлиэтэ диэн хулура оҕо оҕо кэлин үлэһит буолан үчүгэйдик үөрэнэн бизнесмен буолан кини бу бэлэх оҥорор эмиэ биллэн турар үтүө өрүт холбур эти меценаттар темаларын ылан көрөр буоллахха мин хайгыыбын холбур эти Арсен Томскай иитиллибит лицейгэр биир мөлүйүөн суумманы биэрбитэ эбитэр билин ити ушницкайдар уонна индрайвер компания майтоналар холбура билигин коронавирус кэмигэр эмиэ балайда түөрт аҥаар мөлүйүөн суумалаах харчыны бу медоборудованиеҕа диэннэр эмиэ

Ну вот теория быһыытынан кылакраклад булуохпутун сөп, наследствоҕа тиксиэхпитин сөп, өскөтүн биһиги эбэбитин ордук таптыыр, киниэхэ кыһаллар, кинини көрөр истэр буллахпына, баҕар, эбэбит биһиэхэ наследство быһыытынан үс хостаах квартиратын завещаниелаан хаалларын сөп диэн. Выигрыштар уна лотереялар бааллар, ханнык баҕар күрэххэ, конкурска биһиги кыттан тугура этиэхпитин сөп диэн. Кунна бу бүтээккэ интириний аббревиатура бар, ВУЗ уонна уж диэн, оно ким да аны таячта хух бо вы, э, выйти удачно замуж, уонна удачно жениться диэн, то есть биһиги э, кыыспытын эбэтэр уолбутун э, киһи быһыытынан дьэ үчүгэй тан былыр-былыргыттан кистээн буолбатах киһи оҕотун табаар быһыытынан чочуйар былыр-былыргыттан хаппахчаҕа хаайа сатаан кыыс оҕону иитэллэр кини сэниэ ыалга баай ыалга эргэ баран сөбүлэттин диэн үчүгэй хаһаайка буоллун диэн үчүгэй төрүөҕэ хааллын диэн оччоҕуна биллэн турар бу кылаан бу аҕа ууһа бүтүннүү тоттук баайдык олорор кыахтанар биллэн турар улахан халыҥ аймакка холбостоҕуна диэн эбэтэр буллаҕына билигин оттон кыргыттар бука бары ждут принца на белом мерседесе диэн күлээччибит кырдьык эргэ баран бараҥын этэргэ үлээн бирэскини даҕаны сатаабат буоллахына олох олороххун сөп хаччылаах буллахан ону бартын атыылахан эдэргэ диэри байдык тоттук кыалҕата уохтук эмиэ олороххун сөп диэн өйдөбүл бар дьэ манна буллаҕына хайдах маны ылабыты ситиһэбитий диэҥҥэ что продаем диэн иккис столбуга көрөбүт манна Тоҥ позитив диэн уонна открытость диэн баһарыллар. Бу биллэн турар биһиги коммуникабельноспыт киирэр дьону кытта сатаан алтыһар, кэпсэтэр. Холура бу эбэбитигэр каанар буоллахпытына, таптыыр буоллахпытына, наследственнэ тиксиэхпитин сөп. Эбэтэр бу аһаҕас буоллахпытына, дьону кытта билсэн-көрсөн, наадалаах сөптөөх розыгрышка, лотереяҕа кыттаммыт холура биир тыһыынчанан дьоннор квартира уһуйэллэр. Бес мөһө онон дьоннор массына үһүйөллөр, онон холура барытыгар эмиэ лохотрон барытыгар албынныахтара диэн болбакка хормен билер дьонум икки хылы быһа ити сүүлээх консервдери кэрийэн һыджаннар быйыл холура массына үһүйдүлөр онон ким тулурдаах, ким позитивно бу маны ылынар көрөр эмиэ холура бу хайысханы таба таянан туһанан сөп. Стратегия роста диэҥҥэ биһиги көрөбүт, общение, коммуникация, то есть биһиги кэпсэтинньэҥ, дьону кытта хатаан алтыһа үөрэниэхтээхпит диэн, биллэн турар эн кэпсэтинньэҥ буоллаххына, аһаҕас буоллаххына, сайаҕас буоллаххына, биллэн турар үчүгэй дьону кытта үтүөрүстэххинэ, үчүгэйгэ тиксэрин сарбаҕа оһуох эбэтэр иккиһинэн отдавание диэн биһиги төһөнөн элбэҕи биэрэбит даҕаны оччонон элбэҕи ылабыт учутал оҕотугар төһө кыһаллар төрөппүт оҕотугар төһө кыһаллар да эбэтэр буллаҕына бу сиэн дуу оҕо дуу ийэтигэр да бэтигэр да эһэтигэр дуу кыһаллара биллэн турар эмиэ үтүөнэн эргийиэн сөп диэн этэбит манна буллаҕына буддар туохха тэҥнэһэрий диэтэххэ значениета то есть суолтата уонна эн бу суолтаҕа төһө болҕомтону бириэмэни ресурсунук путун кэлин тиһэҕэр тиллиэн сөп диэн холура мин этэбин. Онон холура бу алта көрүҥү биһиги оҕолорбут билиэхтээхтэр. Холура профориентацияны тэрийэргэ уонна уопсайынан ханнык кыахтар, ханнык возможность баарый диэҥҥэ киһи холура билигин хайдах эрэ наар оҕону үлэ булуохтааххын диэҥҥэ туһайар курдукпут. На самом деле холура киһи бэйэтин кыаҕынан бэйэтин баҕатынан уонна сайдыытын, ситиитин таһымынан көрөн холор бу маннык кыахтары нуччулы таха возможностьтары туһанан үлэтин хамнаһын олоҕун аттарынан сөп онон өссө биирдэ тоһоҕолоон бэлэтиибин холоро бу биһиги бу таблицаҕа көрдүбүт холоро киһи олоҕун тутула киһи үлэтин халыптара бааллар бу манна ханна даҕаны өссө биирдэ тэбин диплом даҕаны осанка даҕаны Киһи ол куһаҕан үчүгэй да хаачыстыбалара диэнтэн биллэн турар ол эмиэ учуоттанар эрээри холобура бу үскэ үөрэнэҕин эн үйэн тухары бу орто байылаах буолан тэр намыһахха дьиҥ диэн холобура биһиги туратан кэбиспэккэбит именно киһи хаачыст киһи быһыытынан хитэригэр үлэлиэхтээх ну хомойуох иһин билин ити үөрэх системата стимулирование буолан эбэтэр результаты кэтээн көрүү ньымалара арий хайдах эрэ хатам ньыта хуохтор онон баҕар били оскуолаҕа эбэтэр кылааска үс түөрт биэс оҕону кытта үлэлэһэр курдукпут талааннаах оҕону предметниктэр бары быдьаһай дьаммыт результат туһугар үлэлэһэр курдукпут. Биллэн турар, хайдыылаах оҕону кытта, интэриэстээх оҕону кытта үлэлиирбит чэпчэки, результат аҕалар. Ол эрэн күлүккэ түһэн хаалбыт сэттэ уон бырыһыаммыт ханна тиийэр диэн, онон холура билигин ити эппитим курдук бу оҕо общественнай тэрилтэтэ диэн, бу саха КВН диэн, педагогическай этэрээттэр диэн, холура оонньуу көмөтүнэн диэн, холура бу араас халыптаах Дьарыктар көмөтүнэн бу биһиги дьэ орто байылаах оҕобутун арыйан, кынаттаан, кини ханнык эрэ бу өрүтүн таба тайанан кини кыаҕы ыларыгар, биллэн турар бу биһиги үлэлээн кэллибит, онон ТВ туох ФГОС чаастара буоллун, внеурочнай үлэ буоллун, уопсанан үөрэх таһынааҕы сайдыыга туһаламмыт үлэ үрдээх суолталаах диэн, онон оҕо сайдар эйгэтин тэрийиэхтээхпит диэн, оннуттан бу бэйэм бу уонтан тахса сыл бу оҕону хайыннарыы эйгэтигэр үлэлиирим быһыытынан, холура биһиги бу бары холура сөптөөх эйгэни оҥорорго кыһаллыахтаахпыт диэн уонна холура билиини биэрэрбит, то есть информацияны биэрэрбит таһынан оҕону иитэрбитин, оҕо оҕо сайдыыны аҕаларбытыгар кини киһи буолан килбэйэригэр болҕомтобутун ууруоххайын уонна төрөппүттэри оҕолору уонна бэйэбит даҕаны ону өйдөөммүт бу үөрэххэ сыһыаммыт уонна уопсанан үлэҕэ сыһыаммыт кыратык уларыйдар ханнык диэн баҕаһынаалаахпын онуттан бу материалы эһиги үөрэтэн киирэн барда диэн өйдөөҕүмсүйэр диэн буолбакка хайдах эрэ сэргэхсийии курдук саҥа санааны ылбыт курдук көрүөххэ наада онуттан бу үс видеоны көрдөхпүтүнэ баҕар хаҥа санаалар хаҥа толкуйдар киириэхтэрэ диэн бу балтараа чаас ыйыгар киһи эһигини элбэҕи этэн мантан дьэ элбэҕи биллим көрдүм диэн киһи кыйын эппэт бу лекцияттан бу толкуй туохтан санаалартан баҕар толкуй баҕар туох эрэ уларыйыы сэргэ хана Эргэх толкуй, баҕар, кыратык уратытык хамнаныы тахсыан сөп. Уонна оннук өрүү баар буоллун диэн, уна сайдарга өрүү бэлэм буолуохха диэн лекциябын түмүктүүбүн баһыбылар.